Nakwanete ebinto ebinge sana but oteba ekebaene pi narigia chi comments buna abanto bagokwana kende engiya Anthony Kibagendi akwanete gekorokia ng'a it's the real reason bakobera ang'o na Sifuna bagotiga Matiang'i. Egento ekenene pi kiabete eri ng'a Saturday Matiang'i achete bieka Utawala abande bakamotiga bonsi pi bakagenda Western ase Sifuna. Yaya naende nimanyete nao yakonyarekana babere bagende ase Matiang'i bagokora bamache gojoin baria on twenty sixth. Western Kenya but bakara no bakoberana nesifune for two days matiang'eti kare bieka. Egento ekio ekaruma abagusii sana goeta goeta anto gocomplain barenge. Bono abagusii baminto ekero Anthony Kibaki ande ase togokwana ta convinceti banto naki matiang'i obatomete oo mbasabete matiang'i ribaga gose ende ta convinceti banto ng'a mba buna barabwo emeki omokia obo na onchore esifune korwa asare bamorete ase matiang'i no way. Mba takore visit banto ekero agokwana egesa. Eki nkiankorete mono naende twakore chividio mara nyinge igoro ya amang'ana aywo arinde mana inche. Egento giankorete na eke, mambia aya, noo Kemosi arenge, Kemosi agacha gocorrect omongwana okorokwa ng'a Kibageni. First of all, Kemosi aorogetie ng'a Kibageni ng'o eng'e ng'o eng'eneri arenge, chisababu chionsi piaenenete mbosa. Agateba ng'aki eyemo yabo just they were so many ntaito gopikia eyemo. Ase atebete ng'a. Ekero bagoteba ng'a mbagotuka emekutano ya Jubilii, abwo bono mbaure na mwananchi. Ninki baacherete gocampaineri abangwana baria b'ekerenyo, Nyamaiya na Nyansiongo engaki ya chiby-election? Inki bataabete punished bono bagochi gopanishiwa bono iga? Inaki bagoopposia egovernment batari koba punished lakini matiang'i aria egokenda ase bare nigo akoba punished. Igo onye nari chiarenge gokoorokia ng'aki, chisababu chiria arwete ng'a baboete ngochia korusigwa bare oyomo arusigwe, by election ebe, egento buna ekio, na obokora. Ase ogosiba ebinto, egento kende totomanye korwa abwo, ebinto nebi nge kimosi akwanerete lakini ntagete nkwanere etu eki gioka. Nchera teiyo kimosi are kogenda ase egesa, aike orora akwanere amang'ana aya, airanerie Anthony Kibageni macheng'e atamaeti.

Anga matianyi nabwate esimia abori naki bagende naki kiabete, abori enyonga naki kiere. Gose anga ki bagende agete matianyi esimia amotebi iga na iga na iga. Anga matianyi tari kwana oo, monga ore goika kong'ake mosi ache koiraneria ng'o, gosoki ki bagende bire aye kong'ainereria. Anga tari gokora boigo.

Bono rende, egento etang'ani nkoranie korwa ase esenari eye, ase ekemo gose ase tekweranera kimbaga eende, nere ng'a relationship teri engiya between Matiang'i na abanto bare Linda Mwananchi. Number two, betroyo yaichorire gusii. Abande mbaroo bagotoma Matiang'i kenda buna Tong'i, bagenda ase William Ruto baku chibicha, batwa gesimba arati ng'a nere kingpin ya gusii. Abande baroo bago avoid Matiang'i, egere Matiang'i aorokane weak. Tabwati nkuru, tabwati bana, tabwati bajumbe ng'a abakaba leaders chiabo gusii.

Eeh bono, tiateba ekemanyererio, nonde bwensi ore genuine korwa isiko abo, ntitete meta omwana oinche o kawaida nare very genuine, lakini leaders, abanto abare ang'e na matiang'i, oyo onde atagete nomination, 2027 gekoera, aewe ekerogo obe mca, oyo onde aewe ekerogo obe MP nominated, oyo onde aewe obe senator nominated, Kera omonto nabwate etamutamu yaye, egento nkere atagete in out of Matiang'i 2027. Onde tenya ogokea abange babo ng'a Matiang'i nabue gose takobua, aaya, mbuya arue gose tari buya, barabwo Matiang'i obarorire, eeh, Matiang'i nandoche, eeh, Matiang'i ondorere aa, eeh, nandora narenge ase egete, eeh, baas. So that is what is happening. Egento kiria nanyarete ko learn korwa ororo neke, abangwana aba barinde amang'ana inche barorire ng'a mbobe bagokora, they are guilty.

Lakini motaete babae ticket moirebirwe gogusia ase engencho y'amatiang'i. So in a nutshell mbaroche ng'a mbobe bagokora. Aya onyonka gose aba bande bonsi buna onde engoko namaete iga aya bw'egetutu kera omonto agakora na one term. Lakini ere oamoire oberire kando bado nabo are leader mwananchi. Egento keramokonye ache ororo mono mono egento egetang'ani ematiang'i. Ase go defeat sludge korwa ase amatiang'i abande bairwe chinguru. Koroki clearly ng'a leader mwananchi ya realizire ng'a bakorire amagoso. Nigo expected korusia chi promise oyonde arwete okorokwa Anthony Kibaki ende ng'a gochi moti bono ngochi kora tore amang'ana a change, tiga ba change bakore mochia ng'a ecampaign. Tiga baake ecampaign nonye na amabuta abore totebi abagusii bono amabuta atoborire. Tochange, torigie epay bill buna bono tochi gochaka mochia ng'a chi'ecampaign chiane, tobeke chi'pay bill abanto ba contribute tokore ecampaign gusii igaa. Tokanie abanto ng'a sukari, pesa koegwa, tari chirochio chia obogambi. Obogambi nogochora omonto obwate esemi, na omonto omanyete buna arodeal na abanto. Obogambi nende bokorusia Nyasaye tari ase chibesa. Egento kiaye nanyarete ko learn korwa ororo ng'a there's need for order ase etimu ya matiang'i bono. Order nere etakeire, mara antong'e ochire gochia gochia iga iga rinde amanye ninche gokora ebinto biao. Egento nkere gokia emeseiti asegete. Bono iga matiang'i should sit down and be able to analyse the entire thing, a scrutinise kabisa ago ase technological language togotebi ng'a you scan it. O scan kera ase kera ase kera ase kera ase ore naki nkai weakness ere igaa, ebinto bitebangete gekogera. Efiling nero obo gose generally babwate ng'a ki eshida ne charismati yane chibesa atabwati abanto bakomo betray mono ribaga atabwati chinguru chierire egasi ere enyinge pipo are asking questions which they have no one to answer so clearly matiga igo one should scan and ensure ng'a ki ebinto mbire in order ebinto mbire oo naende inse komonyora that one I'll ask him ekero tonyare komanya gusii ngayieroche timaeti Inki monyarete ko learn from the entire exchange ya Kemosi na Kibagendi but ase comment section na monko ng'e engage baria banyare kong'akera esimi ing'akere ntebi naki amang'ana are gose abanto inwe naki mwateba korwa chinsemo chiaino matiangi naki oroche abango nabo bamogweri gose mbuya bare.